Dema bi xêr temaşevanên hêja bernama Hevrengê berdewam dibe. Bernama derbas bûyî de me mijarek anî Ser masê me got çima gelo gencê me îro xwe nedane ber û neçûn Şengal neparastin. Em hatin me nîqaşa xwe da em der gihîştine wê astê me got genotsîd. Genotsîd gelo çiqas Me re lazim e em di nê bidne hesandinê an nebne hesandinê a genocîda ku tê serê miletê me îro. Mêvanê me dîsa eynî meriv in û serda şiyarê Alî ser me re zêde bûye, tu ser çavan rahatî û hûn jî ser çavan rahatine Andoy, Mişa û Laliş, Simoyî, Vladîmîr em ê bername xwe û mijara xwe berdewam bikin. Belê, çima me re lazim e. Ku em genosid genosîda îro dimnê bidine hesandinê. Ez tînime ser çi manê? Ku dina dinya xwe xwar. Ev ê genosidê tîne serê me. Û çi lazim e, çi pêwîstiya wê heye ku em wana bidine hesandinê? Wana çi? Nizanim. Yan çi? Zanîbûna Genocîdê zanan yanî pirsûrdanîn e. Hemî têra jî dîrokê de çi cara jî genocîd hatine çêkirinê destê mirov hatiye destê dewlet hatine çêkirinê de. Lê bê bersiv jî bêhile nabe. Yanî gerekî bersiva wê tiştî jî bêtenê û ew ê kîjan ê qetlêman çêkirine, genocîd çêkirine gerekî bin ber mehkemê. Ewa zakonê yanî navnetewîn e. Ez nabêjim wekî em tenê gerekî hîviya gênotsîdê bisenin, naskirina wê, naskirina gênotsîdê. Gelê Kurd, civaka Êzidiya gerekî bi destê xwe derma, birînê xwe derman bike. Yanî gerekî xwe xwe xwe rêxistin bike. Xoxa pirsê xwe çareser bike, xoxa bikaribe wakî xûtêkek û qewetekî bide çêkirinê de bibe qewetek, wakî bikaribe hemberî vê zilmê bisene. Ez gotina xwe ya bernama pêşê de got, min got bi bona behsa genocîtê kir, min got paralel gerek e here. Yanî kar bê kirinê de, rêvebirî bê hatiye çêkirinê de, vê rêvebirîyê bibine xwayî de, Berxwedanê bikin, rizgar bikin Şengalê. Civakeke Êzdiya ye, ye ke zane bine çêkirinê de, bine perwerdekirinê de, ewna bibine xayê îdareyekî de, paralel jî û gênotsîd bê naskirinê de. Hergê em dixwazin ev kar bê pêş de here, gerekî ev tişt bêne kirinê. Pirs wirde ne. Yanî ez tenê nabêjim hîviya em hîviyê bin. Heta naka ez berî du me pêş de jî wadeyê çûme Kurdistanê de alîkarî çaxê hate topkirinê me bir giyan de penavbere de min bi çavê xwe bi guhê xwe min çavê xwe dît guhê xwe jî sekirin. Êzdî civaka êzdiye ye Şengalê gelo çiqas paşda ma ye. Hemû gava, hemû gava ewna digotin bi hîvîya xwedî, tenê hîvîya xwedî. Yanî ev hîvîya xwedî kî di ev xîret wan astandiye? Bername di derbazbûyî de jî got, xîret nehiştine cem wî û cem wê civakî. Bi hêviya xwedê ve iştine vira, rola xwe lîstine ne tenê rêveberiya Kurdistana Başûrê Kurdistanê, serok eşîrê wir, mîrê êzdiya, şêxa. Berpirsiyarê vê genosidê berê ewil ew in. Başê dijminê Kurdan in, başê dijminê êzdiyan in. Baliş, em bijin no em bê em vê gavê vê gavê pirsek genetsî di derna alikî belkî hinek roj bên demê pêş de belkî eva bive mijarekî navnetewî û em bixwazin an bikaribin vê pirsê pêş de bînin. Erê hema naka naka A niha vê deqê de dîsa jî şer diçe Şengalê de. Rast e ne? Vê gavê we bernama pêş de we got ku hinek belkî dixwazin bên şer bikin lê wan nayêne. Astengî çi bû? Ez dixwazim bin bîra xwe ku giva êrîşî ser Kobanê kirin, dîsa jî nedihîştin. Dîsa Tirkan nedihîşt ku genc cehalê me derbas bin, sînor derbas bin, wekî bikaribin bajarê xwe biparêzin. Lê wana nenihêrî, wana êrîş kir, wana dîsa jî derbas bûn. Xwestin derbas bûn. Yanî pirs nevêda me wekî çend gênc herin û Şengalê yan Kobanê aza kin ya mêrxaseke mezin nebûyer bikin. Ne ez vê naxwazim bêjim. Ez hêz dixwazim bêjim. Hêz ruh ruh ruhê miletiyê. Ez vê dixwazim bêjim. Ama dikarin neçin jî. Hema çima esa bêdeng in, esa bêminet in, esa dinê bêhesav in, çima esa? Lê bi nava înternetê de binevî, ara pirsgirêkê her kesî dixebîne. Bi nivîsar e, zanîn tenê. Yanî ji Obama bigire heta nizam kî xilas kî. Hema gotinekî seba miletê xwe me zaf zaf zaf çi bêjin a dawata êzdiya nizam dizê êzdiya nizam çikê êzdiya nizam çikê êzdiya van tiştan tiştekî prîmîtîf tiştekî ay eva eva kotîbûn eva xiravî eva eşkî eva ji ku hat. Û û ev o dibe ku me? Me Kendal de dibe. An ku de me dibe? Mesela me yekbûna xurtbûna hêj de zanî ke masîvê çi ye. Wek roja îro dîsa min anî ziman ez dîsa ji dubare bikim. Hene kes wek tevleve qisa dikin dijim ev gelê wir jî wekî bêdeng e. Bariya wî heye ev wek însan yanî mesela dikim roja îro bijim yanî ji bo Qasim Şeşur. Dibêjin Qasim Şeşo ziyareta Şerfedîn diparêze, Qasim Şeşo Şengal rizgar kir. Dibêjin min dît însanek wek aliyên farmasyon hatine xapandin. Dît hin çi ye serxwe ye wekî hene xurtê baş hene vir vî pirsî zî bê me bikarin safî bikin. Ev mihene jî heye. Însan îsa dertên bi ser daxuyanî îsa xurt xwe nîşan dikin. Êdî car car ez xwe dibêjim mesela xwe dijim. Roja îro meselê me şoreşê jinîn e. Pkk wek pkk diparêze kes nikare ji bînan pkk axa hemû Kurdistanê ya axa Êzîdxanê biparêze. Meselê me yek xurtbûna yekitiya me tune. Heval şitê sîstema wek kapîtalîzm ev rojayê rû hemîş kiştî însan jiyan dikin. Ev sîstem dî ketiye hestî meyda de wî rengî wek dî em jeng girtine. Wala parêstî heye dilê de, dil de. Kiştî yanî difikirin, kiştî bêjin mesela dîlotî dikevî televîzyona jî, dikevî înternetê jî dibînî gel navigî ew ê dayê yanî. Navê sîstemê ye, navê siyasetê ye yanî rewşa şengal çend e, sîstema wê, siyaseta wê lê nikarin bibin rastî. Çimkî nebêjim propaganda pkk xurt nîne. Propaganda dijminê sax xurt e. Wek însan dibîne dikeve şokê bi rastî nikare dî nas bike. Kor bûne. Dil de giştî welatparêzin. Xortekî dibêje ez êzdî me û ji bo êzdiyatiya xwe dixwaze tiştekî bike, nikare bike, ev kêmasiya ew wek dijmin aniye me vî rojê. Roja îro tenê me lazim e em rastiya xwe nas bikin. Û rastî em dikarin pê sê gotina bibin fehmkirinê xwe, însan heywan nîne, ker nîn in. Roja îro pkk neketiya çayê Şengalê êzdikek sax nedima, ziyaretekî sax nedima, kiştî çû. Qetlem heta bi dawî biçû. Tu tirê bi dahî şûrê hefa yekî bihata? Tu jê bar nake. Ziyarete me êziya biça êzdî dikar bûn? Yê kurd derê dixwaze bibe, yê Şengalê, yê Dewikê, yê Zaxoya, yê Ewropa, Amerîka, yê Rûsya. Kes dikar bû bi sena bigote em êzdî ne. Nikarim. Niha te vê ma nê ku ewana rast in Hizirê xwe de. Erê bêjin de hene kî biparêze hene em çi herin serê xwe bêşînin. Erê em alî karek. Ya rast e. Gelî şer e. Mesela tu wek ez dixwazim tu wek çavekî derhênarî, wek çavekî hunermendî, wek mirovekî derhênar, mirovekî hunermend ez dixwazim tu bi vî çavî Binê vê hêja laliş kut wekî kapîtalîzme re tê aleyhsayê ziman kapîtal gelo tu biha wê baharîyê de bî ku miletê me kurda epoxa kapîtalîzmê de bin. Bi xwe serî de pir kêfxweş min veyî ro war rû dine min yanî ev pirsk pirsgirêkekî pirî kûr û dor e yanî demê komkê îro werin li ser lalişê Û herêmê me yê qudsal yanî yê pîroz rawestin, girîng e em pirsekî ji wiha ji xwe bikin. Yanî em hinekî mînakê di ji dîrokê derxin. Yêvirê yanî Yahûdî di dinyayê de belav bûn. Ema hedefekî wan di dinyê de hebe, welatekî ji xwe re çêkirin, Îsraîlî çêkirin. Li hemû şûna organîzasyonê xwe çêkirin. Her tiştekî keldê xwe li Fransa, li Belcîka, li Almanya, li Rûsya, li hemû deverê, li Rûsya rast hatin wextê Sovyetê rast jînosîtekî hatin. Ema bingehekî wan hebû ji bo Îsraîlê bikor bin çi bikin. Em werin vê pirsê bikin. Di salê nû di dûa de Kurdistan weko herêma Kurdistanê heye. Du hezar û sê sê Saddam Husên dikeve. Ji wê tarîxê de heta bi rojê îro hikûmeta herêm ji bo laleşê çi çêkir? Çi pêşxistin çêkirin? Çi dibistan çêkirin? Çi unîvêrsetî çêkirin? Çi rê û av û û em bêjin cî kulturê çêkirin? Wê çaxê mirov dikanê netîceyê îro la em bêjin la leş çi re kete bin DAIŞ'ê, destê DAIŞ'ê. Mirov wê netîcê derxê. Yê di duwa weko kurdê Sovyetê yî berê, li Ermenistan, li Grûzye diman, jiyanekî kampakt ê wan hebûn, li kêlekê hev bûn, di gundê di Elegezê, di gundên dijîn dîtir yan li Tiblîsê diman, hêdî hêdî nîzîkê hev bûn hev de diparastin. Ema piştî hilweşandinê Sovyetê û êdî li Rûsya bela bûne bi hezaran kîlometr binêre di nava deh sala de helandinê ku çêdibê sed salî çênekir ew helandin e. Ji bo çi? Li ber hev bûn, nêzîkî hev bûn, ji hev şerm dikirin, tiştê erf û adetê hev diparastin. Îro Moskwa tu serîkê heta tu biçê serîkê tu yekî bibînî saetekî bi te gerek e. Hêdî hêdî di nava panzdeh salê dîtir de ev Îzdiyê me ku li vê derê tê li wan bige li têb dîk û min li wan bibîne. Tu wan nabînî. A îro wextê em têne pirsê cînûsîtekî, helbete di rewşê aborî de, di rewşên siyasîyî nû de pir guhêrtin û çê dibin yanî. Niha mixabin li vê derê tu tiştekî ku derdikeve, derdikevin dibêjin em ji bo lala şê dikin. Em ji bo Îzîdxaneyê xwe dikin. Em nizanim ji bo çiçê dikin. Were ji yekî bipirse ji bo Îzîdxaneyê, ji bo Laleşê te çi kiriye? Çi kiriye? Te çi kiriye? Em dikin lê em çi dikin? A li vir derê em bêjin hezaran serî hene. Ê ku dibêjin em serî ne. Baş e. PDK'ê ne baş, PKK'ê ne baş, êdî tir ne baş. Em hemû deynin hêlekê. Hele were ji we ku îzdiyekî îzdîxanê te ji bo îzdiya te çi kiriye? Te çend rejîstor ji vir derê şandine la leşê te li wir derê perwerde? Te zaroka hîn bike li ser tiyatro, te zaroka hîn bike li ser sînema, te zaroka hîn bike li ser muzîkê, te zaroka hîn bike li ser em bêjin kompûtera, li ser yanî te çiqas zanabûn ji vir derê birî, ji Ewropa birî, di Almanya de li serê wer xwest bi quwet û em bêjin Di hêlî ekonomîk de jî bi quwetin, derfetê dewletê jî bi quwetin. Me çiqas însan kadrê xwe di nava îzdîxanê de, di nava Laleşê de, di nava Şengalê de amade kir ku ev mileta bikaribe xwe biparêze. Tiştekî wiha tune ye. Helbete miletekî ne zanabûn heye û ne çek di dest de heye û ne pere di dest de heye, her êrîşekî ji bona wê vekirî ye. Her êrîşekê wê wê tune bikêre. Ev rastiyek e. Em gereke vê rastiyê bibînin. Li vê derê her êzdiyekê me gereke pirsekê ji xwe vekê. Min ji bo Laleşê û min ji bo Şengalê çi pêk anî? Ez çi dikim? Wê çavê em dikarin bigîne vê netîjê. Yanî ez bi rastî yanî em îro hêza deynin hêlekê. Yanî em hemû hêz û çiqo xizmet dikin îro şer xort û keçên me li wê derê şehîd dikevin. Yanî em bêjin canê xwe didin ji jiyanê xwe di ji dest didin ji bo ku parastinê were. Em wan deynin hêlekê em li îro. Em warin min ji xwe bipirsin yanî her mirovekî ku tê ev dîskûsyona dikê heyran te ji bo şengalê çi kir? Planê te demê pêş çi ne? Wê çaxê mirov dikanên bigihîne netîceyekê. Em tenê bi xeberdanê, em tenê li ser înternêta, em tenê di civîna de yan di dawata de em wê pêncî gramî radikin radibin em eşqê Şengalê vexin. Eşqê Şengalê xelk xwînê vedixê, tu jî tê eşqê Şengalê tiştekî dîtir vedixî. Ez ne li dijî me yanî ku mirov vexêne. Feqet mesele ne di dawetekê de tu bînê tu eşqê Melekê Tawûs vexê yan em bêjin tiştekî dîtir vexê. Eger di te de ne jî ruhaniyê te ti pê re nelerizê tu ji bo vî welatî û ji bo vî miletî tu tu neyî. Xwe nexopîn. Nebêje ji bo welatê xwe dikim. Însanê ji bo welatê xwe dike, parekî ji nanê xwe hiltîne, dibê îro zarokekî li Şengalê birçîye, ez ji bona vî deh KPK rakim deylem hêlekî. Ez bikaribim li Nîjnî Novgorod yan li Yarslafil yan em bêjin li Moskvayê her herêmekê bêje ez ji bo dibistanekê dikim. Pereyên xwe kom bikin ji bo ku şkolekî vekin. Perê xwe li ciyekî kom bikin ji bo ku ciyekî em bêjin polîklînînkê vekin. Ciyekî ji bo tiyatroyê pere kom bikin. Ciyekî ji bo filan li nav hev belav bikin. Bê zanabûn vî miletî têbigînê çi yê? Wê çaxê tu çi ji min re dibêjî? Tu di nava bîst salî dîtir de tê bihelê li Rûsya em ê bigerin tiştekî navê xwîzdî em nabînin. Ji ber ku bi hezaran kîlometre ji vê derê heta ku tu digînî Sverdlovskî yan em bêjin tu digînî Sîbîrya bi heza heta tu digînî Kamçatka ji te re hefteyekî poyêzê gerek e heta ku tu bigînî tê werê tu li Vanal ku derê bigi bibînî gerek in merkezê te hebe. Di vir de yê virê Yahûdî û ê me bi şeklekî dîtir di hêlê olî de ha di hêlê ruhanî de ez dibêjim xwedî li merkezê xwe derketin xwedî li cihê xwe derketin. Em demê ku xwedî lê dernakevin divê ku min dirêj kir jî heval dixwazin xeber bidin. Yanî ez dixwazim tiştekî bêjim yanî îro demê ku li salê carekê xirîstiyan diçine Ursalîm cî Îsus da ketiye em bêjin li wê derê em bêjin tebarûkê xwe dikin. Muslimana binire li salê du milyon sê milyon mirov diçe Mekkê cî muslimana. Hecîye. Ê were bi sed hezaran însanên me hene nizanin laleş çi ye. Bihîstin e, ne dîtin e. Yanî kêmosî. Bihîstin e jî şaş bihîstin e. Ew pirsgirêkekî dîtir e. Ez naxwazim ê me pirsgirêk wekû huner re ez dibêjim, wekû zanebûn, eger ev miletê me zaner nebê, ev miletê me Hunerê xwe, zanabûnê xwe, şkolê xwe, unîversetê xwe çê nebe, wê çaxêr tu sîlahekî bidê ew sîlah xwe dibê bela li ser. Ji ber ku nikane bipa, nikane rêxistinê xwe tundeyê bikî. Em hewceyê mêjî ne, bi hewcê ji hundur û da em xwediyê li laleşê xwe jî li şengalê xwe jî derkevin. Ê baş, min fam kir lê hema ewa gunekariya kê ye? Tenê nebijin gunekariya dijmin e. Ez we rû Na, nakim. were em hemû tiştî nebijne ser milê dijmina de. Nebijin hemû di nava hemû kara de dijminê me bûn. Neheq bûn. Neheqûnce me ye. Em xwe xwendin. Her êzdîk, her êzdîk kî ku derê jî bimîne û ji wan êzdiya we girêdayê Ev pirs çi cure hevalê şêra anî ziman de çi cure wê bîne safîkirinê? Ev pirs bîne bîne cî de kengî wextê êzdî xwe xwe her êzdîk xwe bi xwayî derkeve. Nêz her yek bikaribe nava wî karî de cî xwe bibîne. Bêje îro gelo min çi kir bona miletê xwe. Bona Şengalê yanî bona Lalişê. Bona Kurdistanê yanî gerek em cudatî ji bona welatê xwe. Bibêrn keke Ando ez tiştek dixwazim bipirsim. Hinekî ew pirsa gelekî zêde dilê min de şîn e. Em tim dibêjin bernameyê xwe de em dibêjin wisa nav hev de jî xeber didin dibêjin a Êzdî gerek ji bo Kurdistanê tiştekî bike a Êzdî gerek ji bo Kurdistanê nizam çi bike nizam çi kir sed sedefî ez were razî me ez were qayîl me ev lê Kurdistan çi gerekî bike eva eva şerefa tenê Êzdî ye yanî şerefa Kurdistanê giştî ye. Heman ya kiştî ye. Yani em nikarin hev başka cida bikin Kurdistan û civaka Êzidî. A nikarin. Baş e. Ser çava ser ser re nikarin. Çima tenê tenê gencê em bêjin YPG, PKK em nava dan li ser. Çima tenê ew gerekî jiyana xwe bidin. Eva borc Hani ne tenê yê ew Kurdê kîjan kîjan olî ye. Biborîn, biborîn. Ez ez zanim ez çi dibêjim. Li bin re helbet mesela Koban û Şengal ev ça destê min ê çepê yan destê min ê rastê. Ez vana nikarim hevdu qut qut bikim. Wek kurdek, wek mirovekî kurd ez nikarim wana hev qut bikim. Rast e ne? Hema alikî va Şengal ça çûne êrîş kirin ser usta jî bêxay man Keke Laliş rast got. Got tenê gerîla diçin bi derê jiyana xwe didin. Kes bi derê naçe. Rastiya xwe didin jî ev e. Hema te hewdî gihîştine Kobanê, te hewdî erê Partîya Demokrat jî xwasteka xwe daxwaza xwe pêş de anî got em jî dixwazin herin li derê nizam kî jî nizam kî jî nizam kî jî çû he çima ev ev ev tiliya te lazim e ev tiliya te nelazim e. Yanî ez çi dixwazim bêjim zanî? Erê, rast e, em gerekî xizmetê temamiya kurdiyetê re bikin. Em wek Êzdî, wek hema çima temamiya Kurdistanê gerek tiştek neke bûna Êzdiyan. Ez bawer dikim vê pirsa anê de Gerekî em hev başqe nekin, cuda nekin, nebêjin ewa yanê kurdê misûlman e yanê yêzdî ye Min yanê negote kurdê na na misûlman û yanê yêzdî dixwazim na. bêjim erê bor kurdistan ewa ketina şengalê firotina şengalê firotina ya kurdistanê ye yanê borcê hemû kurdan e yê her kes ya wekî here wir biparêze Kurdistanê bê toparin. Îro ew xort û keçê me wê derê xûna xwe dirêjin, Kurdistanê azad dikin. Şengal Kurdistan e. Yanî firqî ew nîne, kîjan perçên Kurdistanê bê azad kirin. Lê mixabel tiştek heye wekî rê dîsa dibêjin hinekî rêberê kurda hene rêbertiya rast nakin, pêşengiya rast nakin wekî rast perwerde nakin wan me wekî bêjin wana ra nabêjin ev jî Kurdistan e ev jî Kurdistan e. Kerkûk jî Kurdistan e, Koban jî Kurdistan e, Şengal jî Kurdistan e. Pirs wir de bû. Yanî ez jî dixwazim ev be, ez jî dixwazim ev be, lê çima tê cudakirinê? Pirs ez wekî ez bêjim ez zanim ê cava wê pirsê ez nizanim ê çima tê kirinê. Lê ez tiştkî tenê dikarim bêjim cudakirina wê girêdayî berî pêşin bi zanebûn hatiye kirinê de ev tişt. Û kê zanebûn kir nekir ev tişek din e. Çima, çima tê cudakirinê. Ez vê dixwazim ji we bibîsim pê kerem e rewş. Ev fikir wek avê tune nav me de em xwe bi xwe cuda dikin. Ev ne yanî ev siyaseta dijmin e. Yanî însanên namedar ji hemû nav hemû miletê de hene însanê dînfiroş, milletfiroş. Dijmin bêje te de hera serê xwedî wir xwe tê hera serê xwedî wir. Yanî ka dijmin jî bijim nameda însan dînfiroş, milletfiroş digere wek yanî qevatê xwe ve pera we wan însana ber diraxa girê dide ev ev însan jî wek xwe firot nav miletê xwe de tevlê ve dike lem roj lem em îro vê rojî ne. Wek em destpêkan navxwe de gerekî însanê wek tevleyarî dike, qirêj. Xwe wexta Sowetê ê şer û duyemîn de jî. Stalin çi dikir hemberê ev ê kê bêjim hemberê sîstemî û dîsenê ya. Radîkal nêzik dibû û serket. Çimkî xwe dîrok xwe nêmîz digot ji alman ji xwe digotin. Yê rûz nîvî zevtir xwe dihatin tesmîlê almanya dikirin.

Yanî çi digot tu ziyareta Şerfedîn diparize? Ziyareta Şerfedîn viya diparizin. Ev xwe dibêje ez ziyareta Şerfedîn diparizim lê xwe nizanim Şerfedîn kê ye çi ye. Bila dest bike here dîrokê xwe, dînê xwe bi rastî bizanbe. Bila însanetî bila nas bike, berdê wila kê ye ji bo çi ye. Nîv jilê haqas însan gerekî yanî ez nizanîm çi fikrî be wekî. ber daxuyaniya radyoyê yan ber televîzyonê hema sal çend rojan nesayî bisa dexes sa dexes sa tevlê hev kirin min însan ez bînan wî nedidiye. Û eva eva tişekî individual eva tişek konkret e. Ev mervekê. Ev bes. Ev tenê ev kêmasî na rojê ro şengalê de xwe şengalê de. Xa hemû ev gel wek Şengalê de maye, xûn dît, qetlem dît, pirçîbûn, tîbûn dîtin, ew wan însana wiya qebûl nakin lê hêzekî Bînanî Barzanî roja îro hezhêzekî nû ser wî gelê ava dike. Ser karê wan jî dînfiroş, miletfiroş. Ev kêmasî me yekemîn e. Hene vir jî hene. Dijî me mîlyona alî karkirine. Şandine Kurdistanê yanî ji bo alîkariyayê jî hemû dîsa ji wî program dijîranî ziman, dîsa ji pênc ziman negihîştiye tu cewtî çîçek cik e. Pê tîyare Barzanî ew ê ra Qasim şer şûr ra ya Qasim dir bir ra girûp girûp xwe eşîl eşîl kirine, niha Barzanî dibîne qede qe bixwe yanî dibîne wakî fişengal ser dikeve, hêzî ser pîyar radibin, siyasetekî bijim ferman hat, ferman ser neket, ser neket. Em niha taktîkek cude nêzîk dibin. Nav hêziya de hêzek nû ava dikin, ev hêzek jî xwe min got ser karî bijî însanek bê şeref e. Ez dikarim şove jî bikim xwe gelê hemû şenga re van tişta dibêjim. Bira qet dirûtî neke em vê ne îşê hena ke dibêjin, ne wexta xapandinê ye. Îro her însanek jî baş dizane kê çi ye. Heqa zê gelê şengalê hevek ferman hat, hevek şikestin, tirsin jî. Naxir li şer re eşkelatî bibe. Lê însanê bê şeref gerekî cî xwe bizane, xwe bide alikî. Qetim servîja wekî ne ye. Wekî çimkî wê lazim be em bê be hember însanê bê şeref jî em biserin. Dibêjin naxwazin şerê biratî, nizanim şerê miletî. Zanîn çi? Roja îro kê birê min jî bibe hemberê miletê min, hemberê gelê min, şeref namûsa min, dînê min. Tevlihev bike, bi tiştekî bike ji bo ne tiştek ne baş ji bo vî miletê, ev ji bila dijmînin, firqine. Yanî gerekî roja îro em xwe rastiya xwe nas bikin, binêrin bi rastî kê şenga rizgar kir, kê şenga diparêze, kê îzya rakir ser piya, em vî rê rastî bibînin pê vî riya rastî jî herin. Rojevê ya pkk ya fikr li serok Apo ye Abdullah Ocalan e. Kekê şiyer ez dîsa jî dîsa jî û min biborînin ez dixwazim hema hevekî nêzîk bersîva pirsa xwe bistînim ji we çima du mîlyon mîlyonek du mîlyon nikare bibe xwediyê çil heyş çil neh mîlyona. Lê çilhay çil neh mîlyon dikare bibe xwedî mîlyonekî duda. Çima ev yek neqewimî? Naqewime. Niha gotinekî me yê kurdî heye dibêje zarok demê ku negirî dayik şîr nade. Em digirîn. He yek dixe. Em ava hezar sal e digirîn. Muşkile em digirîn em pir bêdeng digirîn. Yanî di gotinê çi rengî ye? Niha. Were em hinekî raya nêzîkê pirsê bibin. Di nava panzdeh bîst sala ku di hundirê Herêmê Kurdistanê de Êzdî xwe dana koşeyek. Çima me hîç wekî Êzdî xwe bidin koşek? Ez hinekî xwe ew bikim, hinekî pirsgirêk ez ê giştî dixwazim şirove bikim. Xwe dana hêlekê. Di wextê Saddam de jî û di wextê hikûmetê herêm de çêbû. Herdem pasîv man. Nuqteyî du dewa. Helbete tirsê qirkirinê ku çêbûne, fermanên ku li ser rê wan rabûne, digotin em bi tenê, tu bi tenê nikonî bijî. Gerek tu di nava giştî de bijî. Ev yek. Yê du dewa, polîtîkeyê ku di hundirê Başûr de dimeşe, yanî îro Şengal û herêmê ku em bêjin laleşê wî derna, dikeve Başûrê Kurdistanê. Planekî rast ji bo va herêmina rakê ser li gor jî tune. Yanî ez nabêjim pdk yan ynk yan hikûmetê Herêmê Kurdistan wekû hikûmet va pirsa gerek bixê destê xwe di hêlê aborî de, di hêlê parastinê de, di hêlê pêşxastinê zanistiyê de, Di hemû warê de çawa ji bo Dehokê hebû, çawa ji bo Hewlêrê heye, çawa ji bo Silêmaniyê heye gerek ji bo vê herêmê jî hebe. Yan ev herêm ma te pêş nexist dest jê berde we çaxê aciz nebe demê ku kantonekî çê bibe, demê rêveberiyekî çê dibe xwe aciz neke ji ber ku te panzdeh sal nekir, tu çima Hewlêr dikê wekû Dubey Silêmaniyê dikê weko îmarat, ti dehûk dikî weko Parîs û ti çima bi laleşê weko weko Kabûlê dihêlê yanî ti paş de dihêlê. Wê çaxê xwe acîz neke demê ku ew milete rêvebir yanî rêvebirê xwe bi xwe derxîne yanî. Eger parçeyekî Kurdistanê ye. Budcêtê wê, pêşxistinê wê, şkolê di wê, unîversetî wê, televîzyonê di wê, her tiştekî wê gerek hebo. Demê ku te nekir wê çaxê wer li pirsî li xwe lêpirsînekê bikî bîst bîst û du sal min wek ku hikûmetekî herêm heye. Te ev ji bona îzdiyên me di vê herêmê de li Şengal de bê, li Laleşê de bê, li ev herêma de bê te tiştekî nekir. Wê çavê girîng e ku tu carekî dîtir li polîtîkayê xwe bizîvin. Kêmasiyê me di çi de ne? Ji bo çi ev xelk, ev herêm, herêmekî Kurdistanî ye? Xwediyê payekî pirî mezin tê de nebû. Ji bo çi Îzdiyekî me nikanê li Dehokê yan li Hewlêrê yan ciyekî dîtir bişuxulê? Fîlozof yekî te serê miletê me de, yekî îzdî xwarinekî çêbike li restorantekê, kurdekî musliman naçê na naxê. Ew însana nikane bîznesekî wisa bike. Te ew fîlozofîye ku di serê miletê xwe li Hundirê, Dahok û Hewlêr û Silêmaniyê te di nava bîst sala de weko rêveberiyek te nikane biguherta. Wê çavi pirsekî cidî ye. Yanî. Pir cidî ye yanî. Wê çaxê tu nikanî xwedî, eger tu nikanî xwedî vê de yanî ev beşeke ez dibêjim polîtîkeyekî hikûmetê herêm nîzîkbûn ji Şengalê û nîzîkbûn li Laleşê gihîşte merheleyê ku ev miletê me em pir rehet ji dest bidin, pir rehet em zirarekî mezin û pir rehet ber ve jînosîtekî biçîn. Berpirsiyê rî yanî em bê ji li vir derê ême em hevdê û ne wekû em pesna hevdê bidin. Girîng e ku mirov li bo ça, çend însanê me, çend em bêjin rejîstorê me, çend tîyatroyê me, çend muzîsyenê me, çend em bêjin otêlên me mezin, çend em bêjin di rê, di elektrîkê de, di avê de min çi qo pêşxistin, xiste vê herêmê. Min nekir wê çaxê gerek ez li xwe li ber berpirsyar bibînin. Wê çaxê demê ku miletê me li hember min asiyanekê bike gereke ez li xwe derê yanî em bêjin li Ewropa yan li herêmekî din li dinyê demê ku pirsgirêkekî li herêmekê çêdibe tu dibînî mînîsterekî diçe dibêje ez nema kar bikim min kêmasî bi heqê vî miletê kirî dest ji karê xwe berdidê. Îro di Şengalê de em fermanekî bîst hezar însanê me, sî hezar însanê me tê de çûn. Çend berpirsiyarên ji hikûmetê herêm hatin karê xwe danîn ku em nikarin gerek em rexne dayînê xwe li hember vî miletî bidin û me ji em ji karê xwe berdin bila yekî dîtir werê bike. Kesekî kar dest ji kar berneda. Heger te gîştî rewşekî milet yanî îro demê ku zarok her yek bi ciyekê de diçê hikûmet bav e. Demê ku her zarokekî di şûnekî diçê mirov naçê li wê zarokî napirsê te çima wisa kir. Ti diçê bi qirkê bavê wî digirê çima zarokê te ti xwedî li zarokê xwe derneket. Yanî di vir de mirov digane bigîne ew yanî rexnedan yanî rexnekirinek li sîstem di hêlê aborî de, di hêlê eskerî de, di hêlê kulturî de, di hêlê rewşenbîrî de rexnekirinek li ser sîstemê heye. Ew sîstema nikanî va herêma li ser linga bide sekinandin. Ev yek. Beşa min î li dû e ez dixwazim li ser vê ew ê bikim. Wek ku li Kobanê û li hemû devera we ew kir, hestên me yê ku wek ku ê me jî wek ku Îzdî, yanî em bêjin li hemû herêmên dinyê ne tenê li Sovyetê, li Elmanê, li Ewropa jî li vê derê jî xwedî derketin em pir zeîf in tê de dijîn. Yanî mîtîngekî li Moskova çêdibê sed û pêncî kes du sed kes tê de dijîn. Bi qesdî keşî ne. Em no no wextê ji bo Şengalê piştî em bêjin tebaxê de hate çêkirin pişto qetliamê çêbû bi sed hezaran însan zarok bi sedan li li çiyayê Şengalê em bêjin ji tîbûna ji birçîbûna re miriye. Li Moskowa bîst bîst hezar îzdiyê me tê de dijîn. Mîtîngê ku em derketine sed û pêncî du sed kes e. Hestê me yî netewî, hestê me ku wextê em tên ku me ku bi rûhaniyê xwe ve jî girêdayî wek ku em bêjin bi miletiyê xwe ve ez wek ku Îzdî min nikanê xwe bide xuyan kir. Wê çaxê mirov Îzdiyê me li vir derê mirov dîsa carekî dir li xwe bipirsê di çi de me yanî ez gihiştime çi rewşekî Nikanim bi deng li vir derê xwedî ez piştgiriyek bo welatê xwe, bo miletê xwe, ji bo ew îzdiyên me, ew zarokên me yî ku ku yanî haletên hevalên ji min re min behs dikirin, digot bavekê min dît ku destê xwe qelişandî, xwîn didê zarokê xwe ji bo ku zarok nemirê. Milet xwînî didê zarokê xwe kanî avê tiştê di serî wa çana de heta ku zarokê xwe bidine xuyakirin. Li vi derê demê ku ew divê te dibînî xelkê xerîb tê disekinê ji bo te miletê te tune ye. Wê çaxê ew kesên ku tên li ber înternêta xwe dikine qehreman min dibêje meydan li vir e. Tu nikanê şer bikê alîkarî aborî bikî. Tu nikane di hêlê zanabûnê de re veke. Xwedî li wê dozê derkeve. Xwedî li wê zarokî derkeve. Xwedî li wê rûmetê pîroz ê Şengalê derkeve û çawe tu kanê xeber bidê. Niha tew neke qene bên. Neke vingeving ku serê mirova neyşîne hene. Hinek hene dikine vingeving tenê serê mirova dişînin hene. Û karekî xwe yî pratîkî tune. Yanî virtual nîye. Her tiştekî xwe yî virtual nîye. Îro di Rojhilata Navîn de plan, dewlet têne guhertin, dewlet dikevin, tu li xwedî lê dernekevê, tê carekî tir sed sed û pêncî salê dîtir wiha bijî. Yanî ez ji bo wê dibêjim yanî ez yanî ême wextê em rexne dikin yanî êmin ez naxwazim te wekî rexne demê ku em li hikûmetekî dikirin, li hêzekî dikirin, carekî dîtir siyasetê xwe berçav bi derbas bikî.

Te re nayê xwe ye ku em bêjin lazim e xewatek pê kirinê nav milet de, lazim e nêzîkbûnek bê çêkirinê nav milet re. Yanî êsam herî formal em dikarin deh hezar, bîst hezar, sed hezar organîzasyona vekin. Hema tenê morê çêkin xwe re û tu biborîne ez tiştekî van nabêjim ez tînim ser praktîka wê zanî praktîka wê niha dîsa hinek dixwazin em bêjin xwe re tiştekî komelekî çêkin wek wek karî piştî piştî baranê em wisa ew komelê me şîn dibin derdkevin ji bin erdê. Hema bira deh hezar bin, bira sed hezar bin pirs çendhaviya wî nîne. Hema ez dibêjim tu nafikirî wekî lazim e em vê miletê re xewatekî bikin. Vê miletê nêzîkî xwe bikin. Tu hinek tişt ez were mînakekê bêjim, mînakekî biçûk bêjim. Mesela tiyatroyê me Çêna bin. Têatroyê me çêna bin, mana wê jî ez xwe baş dizanim ji bo çi çêna bin. Hema çaxa ez Gazî Gence dikim, Gazî Cehalê me dikim, tînim têatroyê. Bi wan re şiro vedikim, têatro çi ye? Ewna qetê bê jî dikerine dinyeke din e. Yanî heta vê, heta niha wana nizanibiye têatro wekî isan e. Belkî vê manê de heye tiştek, wekî em bêjin miletê me haj bayê dinê tune ye. Belkî lazim e em hinek tişt wan rê nîşanî wan bikin. Hêja kekê Şiyar got ku ji nezanî ji nezanîyê, ji talîbûnê em em van şaşiya berdidin. Zanî em tênin dibêjin hay serê serê destpêka bernameya me de ya pêşê de me me wa got me got ku em dimirin em gencê me naçin şer nakin. Yanî min ne anî wê manê ku gencî ne gunekar in. Yanî kesek wana aniye vê vê astê. Kesek aniye wana aniye vê derecê. Man ewa me ev bû. Gelo nelazim em xebatekî derbas bikin, em hinekî nêzîkbûnekî çêkin ser ba miletê xwe, hinekî zanebûnekî bidine wan, belkî hinek nav wan de hene bixwazin kur qîzê xwe bibin çawa şiyar anî ser ziman hîn kin ser kompûterê, ser nizanim tîyatroyê, ser wênekêşiyê, ser dengbêjiyê, ser nizanim nizanim çi nizanim çi gelek tişt hene. Pirseke wekî ez bêjim tenê ev pirsa hanê ev nexweşiya hanê tenê li şerî Moskovê de ne na hemî bajarê Erê wek mînak dibêjim. Erê erê erê hemî jî bajarê Rûsyayê de Elbet ne tenê Rûsyayê de jî ev tişt ev problemeke mezin ev nêro. Erê. Hevala anî ziman jî gotinê xwe de xurt in. Dikarin yanê wakî bêjin zane jî nîna ne rast e zane ne jî gelek gelek hene wakî xandevan in gelek hene doxtor in gelek hene afakat in gelek yanê xan zanebûna wana ji têra min dike lê hema rehekî netewtî yê miletî cem tune ye. Ew reh cemandine. Wekî gazî jî diçî jî wan re daxûn jî dibê jî wekî em îro em ê tiştekî bine derbazkirin, civînek bine derbazkirin. Ser vê pirsa hanê em ê dixwazin gelo halê me usa jî ev çend me yê hane ye ya civaka yê zê çi halî de ne? Gerekî tiştek bê kirinê de, karek bê kirinê de. Yekî bêje, na tune ye hemî de. Lê nava praktîkê de tiştnayê kir. Yanî ew rayê miletî cem hona ber bi mirinê. Ava pirseke rastî jî pirseke çetin e û ev karê hanê jî wext bê kirinê de karekî zehmet e. Merivek di du sisê nikare bikin, gerekî her Kesek her êzdîkê civaka yê wira Moskewê de gerek ser wî tiştî bifikire û kar bike. Her yek gerekî merivek du du dê meriv jî nikare bikin, bîst jî nikare bikin. Naka jî hewce nake wekî mal mal bigerin yanî her roj. Moskewê wekî bixwaz jî nikare bike. Naka derfet înternêt heye, dikarin bi înternêtê jî. Înternêtê de dikarin cawitêk bibêjin erê. Lê praktîkê de ev tişt çêt. Vê dawî ev buhar kî nêzîkî meheke tuz du mehe hinek tişt hatine guhêzandinê de dibekîn. Ewa ji girêdayî bû wê fermanê ve girêdayî bû, fermana ya Şengalê bû. Hinek ew tişt cem wana hişyar bû, rehê wana da êzdîtî pêş dihat. Naka hinek jî kar dikin. Nava wê pirsê de hala wê pêşeroj nîşan dike çika wî çav e baş e. Baş e em bi kekê laliş em bikin ay tu ji kela şer derketî hatî û niha ez vê barî de me ez ha qasî înformasyê bo min heye ke vêkê tu dîsa vegeriya vê te çi bixaste mesele kesek te re bihata yan kesek te re nehata ji wan Laşparêzê me em bêjin. Yanî wek hêja heval handir jî yanî ziman go pê yek du du sê çar nabe. Yanî zanî seroka bi xwe destpêka bi sê çar hevala dest pê kira. Ev pirsgekî ne tenê me gel me yê ev pirsgekî hemû miletê kurd e. Ev sî û pênc sal e pkk rêxistin dike heta niha em wî pirsgirêkê dane. Êzî êzî me jî ku diketine koşik ser derî reş ber ber dora xwe namînim em çi dibin tenik pêşiya xwe dibînim ji bo xwe difikirim pêşiya xwe dibînim lê nabînim wê ku dibe rojekî pêşiya wan hemberî wan tiştekî pisene fermanekî cuda mesela fermanekî bijim êkanomî jî îro Rûsyayê de Xwezan krîzê çi diçe. Wek Sîna dispê wek şer çi be, zato şer diçe hemû dinya berdeva Rûsyayê diz bibe. Ne tenê berdeva Kurdistanê. Wek ferman, qeza tu bijî qewlê ca tiştê gotinê. Fermanek jî bê serê ca, her du ferman bê serê ca, qeyer. Bahar nakin fermanek bê ser Êzîmeyê û Kurdistanê. Çimkî îdî Êzîmeyê û Kurd serxan e. Radibin, her ro tevlî yê beşe dibin, yê beşe xurt dibe. Birînpeyê alîkarê pkk ji bariya min heye. Bê êzidê Rûsyayê jî êzidî dixan bê ava kirin, Kurdistan ji wê rizgar be. Lê sa nebe wekî zanîn rojek issa be çi ez carek çûm min ez bûga zanîn ziman ez çûm giştim Kurdistanê başûrê min got min negihiştin min got ez heval dikim lawir dijim ez hatime gihiştime Kurdistanê nayê lê me ser ber ziyarete yî min re dije Qezayê vala diketiye bîra wan. Ev tişt êzdê Êzîd Xan jî dikarin bînin ziman wextê. Çimkî paşê qetlemê, paşê fermanê ne alîkarî ne tiştekî ez ji bo me jî bijim. Kê dixwaze bibe. Kura bê min ji bê ez bijim dê bîra te hingê min tu min te re digot were em tiştekî bikin ji bo Êzîd Xanê te dikenî em. Îro kurapê min hevalên me wek niha bin axê goristana Çayê Şengalê ne. Ew in Êzidî. Ji bo şeref namûsa Êziyan in. Ne bi ziman. Bi ziman bava xwe gişk Rambo ne, gişk Serxan e, gişk nizam kê ne. Lê Hene ez barik dikim ji hene jî çimkî weke ez bizam vî barî tune ez xwe xwe xwe qebûl nakim. Lem hatina min ji ji Rûsyayê ji bo vî ye çimkî ev kesan wek dixwazin herin tiştekî bikin şer be yanî rêxistin be alîkarî be çi çi alî çi rengî kar dikare bike her yek wek deh metr gav bavêje deh gav zêde na deh gav bavêje her hêzdî Ne tenê Êzîdxan rizgar be, hemû Kurdistan rizgar be. Çimkî rizgarkirina Kobanê, rizgarkirina Şengalê, rizgarkirina Şengalê jî rizgarkirina hemû Kurdistan e. Gel Êzîdî wekî rizgar nebe, ev rizgarkirina Kurdistanê jî zeto her tiştê wî dîroka wî girîdayî dîn Êzîdî ye, dînê Zerdeştî ye. Em hinda bin Kurdistan jî hinda dibe. Kok hinda be, dar çi qal ji qal be, rojek bayê gilî de be bikeve. Zeto dijmin jî dixwaze. Weke em herdu fehmek in, herdu em qut bin, em ji axa xwe, ji zerete xwe dûr kin. Yanî êzidî ji êzidî bir radîkal dijî ne, em êzidî ne, ne kurd in. Bira, dîsa sebe qebûl e, qebûl e. Lê tu kurd bî êzidî tu dibêjî ez êzidî me, tu carekî neçûyê ber zerete û lalişê. Tu naçî ji bo paristina şeref namûsa axa xwe. Tu çi dibêjî ez êzidî me? Tu bêjî ji bîzna te tune tu bêjî. Hemasa gotina herî êrî ser e bê her kes rame bije ez êzdî me. Yan pênc sed manat bide, hezar manatekî bide yanî çi alî kar. Bayê pênc sed hezar jî ba xwe. Na sa derbas nabe hevrêja. Yanî roja îro, roja îro îdî ev gerek em nan şe ev qirijayê mijê xwe de çi heye em bidin alî ki çi kêmasî hene em giş bidin alî ki. Çimkî kê însan bê kêmasî tune ne. Ev çi kêmasî jî hene, dîsa kêmasî miletê heme ye. Xerab be, baş be, çi jî be ya me ye. Gerek em vê tiştî qebûl bikin, tiba yekîtiya xwe xurt bikin, bila dinya jî bizanbe wakî Êzdî belengaz nînin, feqîr nînin û bêxweda nînin. Îro hemû dinya dizane ev Rûsyaya Êzdî serxwe ne. Serî ew e ku em xwe texmîn bikin ku em ne bêxwedî ne. Ev e serî. Gelê mêvanên hêja û ser çayên me re hatine zor spas ji we re biborînin. Bernama me jî hat pêyanda dawiya xwe. Dîsa jî ez hesab nakim ku wekî me mijara xwe temam kir. Me mijara xwe me çi dixwast me ew bigota tune ye. Helbet dilê me êşên dilê me, kala dilê me pir in. Ez li ser vê xiyal de me ku rojek ez xwe bê ku kêm bin derdê me, kêm bin derd û kulê me. Temaşeya min hêja we re jî dixwazim xweşbextiyê bimînim xweşiyê de heta careke din. Ez bihor im ku em ê gelek mijarên balkêş jî bînin holê û em ê hev re nîqaş bikin jî, em ê herdu pişta hev bigirin, em ê Bine ser çavêjê bine ser heşê xwe rojekê û em ê bigihîne armanceke xwe. Bimînin xaşiyê de heta demeke din.